Abono nsia, ɛnnɛ yɛ ɛbɔ bosome no ne deɛ ɛtɔ so aduonu nwɔtwe afe mpem mmienu ne aduonu baako mu nie. Mmara so sɛ nsɛm wodoɔ a yɛaboaboa ano yɛ kaseɛ pono so ɔsamufoɔ agye berɛ asa mu ama no ayɛ korɔgyenn, ɛno nti yɛfrɛ no sɛ Freeman kaseɛ korɔgyenn no, yɛgye berɛ kenkan de som wo na kae yɛde kaseɛ no fi Apueeɛ mantamu Nkɔkɔɔ Kurodua mu, adom nkɔsoɔ aborosan tenten no so na yɛbutu a yɛsom wo wɔ baabi biara a wowɔ anwummere nsɛm hodoɔ. a yɛde bɛsom wo no bi ne sɛ Ghana yɛn nnwomtoni kakraka baako pɛ a dodoɔ no ara din a wɔde nim no yɛ Nana Mpadu. Abɛtɔ dwa sɛ watoa nananom wɔ nseɛ do. Yɛde mu nkyerɛmu bɛbrɛ wo wɔ kaseɛ no mu. Yɛfiri anom nso a, yɛbɛkɔ akɔpue mu wɔ amanyɔsɛm mu ne amammuo nsɛm mu. Samuel Kugyetɔ Ablakwa ade bɛtoo dwa sɛ nansa yi ntam akwantuo ahodoɔ a Ghana mampanin tuiɛ no nyinaa no, ɛyɛ adeɛ a wiemhyɛn a wɔde kɔeɛ no kyɛ sɛ ɛkatwitwiridie pa ara. ɛna ɛde ba abɛto wɔ ɔman kronkron Ghana so. Ɛno ho, Eugene Ahen abɛkasa akyerɛ wo sɛ nokorɛ biara nni mu. Ɛno nso no, yɛde mu nsɛm ba abɛsom wo wɔ kaseɛ no mu. Yɛfiri anom mu nso a, Manasseh Azuri, sɛmtwerɛni, wɔde video nwasoɔ koraa abɛto mmɔnten a wɔ bi a wɔno no wɔ seɛ sɛ wɔyɛ dɔktani, wɔkura nkrataa ahodoɔ bɛyɛ mmiɛnsa a ɛredi adanseɛ, license, ne nyinaa akyi no, nnakakye a ɔdi ne dwuma no, mmaa. ɛna wɔbɔɔ mo tɔdwe tɔdwe wɔ hɔnom a, emu nsɛm no, yɛbɛgye berɛ de bi asom wo wɔ kaseɛ no mu. Nyame dehyeɛ, Kofi bi nimde ne me din, me na magye berɛ na medi kaseɛ no nyinaa ho kyea me. Twɛn me, metwa me ho ba a, yɛbɛdɔ kaseɛ no mu asukɔ.

wɔ yɛn nyigyedie mu nsɛm mu na Ghana yɛ nnwomtoni baako paa a yɛbɔ wura ɛyɛ eh, high life ne eh, saa trend ni mu deɛ a ɔmanfoɔ ɛde nim no paa ɛne Nana Kwame Ampedu abɛtɔ dwa sɛ ɛnɛ dei anɔpa no wahwe ne nkwa anaasɛ watoa nananom wɔ nseɛ do akɔ akɔyɛ awerɛhosɛm koraa. Nsɛm yi mu nkyerɛmu nie. Awerɛhosɛm a ɛba bɛtoo yɛn wɔ yɛn aboboano ɛnnɛ ɛbɔ bosome da ɛtɔ so aduonu nwɔtwe a berɛ a yɛde asɔreeɛ no Ɛne sɛ Ghana Highlife nnwomtoni a wagye ne dini yie pa ara dodoɔ no ara nim no sɛ yɛfrɛ no Nana Mpadu no, watɔ anananom wɔ nseɛ do. Ɛbɔ bosom yi da ɛtɔ so aduonu nwɔtwe a ɛyɛ ɛnɛ da yi ara na wɔtumi tɔ anananom wɔ nseɛ do wɔ ɔno ara ne fie a ɛwɔ Akwiteman, Nkran Pumpuni Mantam no mu. Amanneɛbɔ akyire mu a, anaasɛ mpo no, abakɔsɛm kakra a ɛwɔ Nana Mpadu ho ne sɛ, yɛwoo no afe apem ahankron aduanan enum, 1945, March bosome da a ɛtɔ so aduasa baako ne yɛwoo no wɔ Obo a ɛno no wɔ Kwawu Apueɛ Mantam no mu. Abakwasɛm a ɛwɔ papa yi ho wɔ ne nnwomtoɔ ho ne sɛ, wɔto nnwom yie pa a nkwadaa ne mpanin nyinaa dɔ ne nnwom, a nnwom ahodoɔ a ɛfiri n'adwene mu anaasɛ mpo no ne nimdeɛ mu no watwerɛ ama nnwomtofoɔ atumi ato no, ano som aha nwɔtwe, 800 songs, na watumi akɔmpoose. Ne nnwom ahodoɔ a ɔmanfoɔ bɛtumi de akae no bi ne, Ebi te yie, Ɛno da nkyɛn a, Aku sika, wɔn ara na wɔyɛeɛ, saa nnwom no. Kofi Nkrabea nso yɛ nnwom a wɔn ara na wɔyɛeɛ, Obiara ba nyɛ, ɛno nso ɔpanin na ɛde saa nnwom yi de baa nnwomtoɔ dwumakuo no mu. Ɛno da nkyɛn a, Woyoo woyoo nso, wɔno ara na wɔyɛɛ saa nnwom no. Na ɛno da nkyɛn a, nnwom a wɔtoo ne din sɛ Mother, ɛno nso wɔno ara na wɔyɛeɛ. Mentumi Nnyaa Wo nso yɛ nnwom a ɔpanin a wɔfrɛ no sɛ Nana Ampadu tumi de bɛgu mmɔntene so a, ɛno no da nkyɛn a, Agatha na afei no Ayɛ sɛ Yɛdɔ Wo, ɛno nso yɛ nnwom a wɔtumi yɛeɛ. Nnwom titiriw paa a ɔmanfoɔ baa de kae no paa no, Ɛne ɔbra a saa nnwom no nso Nana Ampadu na ɛde baa mmɔntene so a nnwom a wɔato ne din sɛ Drivers nso ka ho bi. Aniberenyɛ yɛ nnwom a Nana Ampadu de baa adwaman so. Ɔman bo adwo nso yɛ nnwom a nkurɔfoɔ de kae no pa ara na afei nso so no baako a ɛdi mu akotene pa ara a wɔtoo ne din sɛ Kwaata no, ɛno nso yɛ Nana Ampadu na ɔde saa nnwom yi baa mmɔntene a saa berɛ a me ne wo rekasa yi deɛ na kyerɛ sɛ Nana Ampadu di mfirihyia no aduoson nsia a Saa yɛ so no, ɛnnɛ da yi amanneɛbɔ abɛtɔ mmɔnten sɛ wɔatoa nananom wɔ nseɛ do. Ɛwɛ na Otwadiampɔn mfa ne kra nsie yie, na saa kwan korɔ no ara so nso no, Freeman TV ma n'abusua nyinaa ahyɛde. Yɛdane yɛn ani afiri saa nsɛm no mu na yɛakɔ akɔpue mu wɔ amammuo ne amanyɔsɛm mu kakra deɛ a, na kyerɛ sɛ nkyɛ ebi a ɛna Samuel Okudzeto Ablakwa, North Tongu MP, wɔde ba bɛtoo dwa sɛ Ghana manpanin akwantuo a wɔatu bɛyɛ bosome baako ntamu ne akwantuo a watu akɔ obi man so ne n'asefoɔ no nyinaa deɛ kyɛ sɛ ewiemhyɛn ahodoɔ a Ghana mampanin ɛfa yɛ nyinaa no ɛyɛ adeɛ a ne boɔ paa sɛ etie nie a ɛde ɛkatwitwiridie paa ɛna ɛba bɛto ɔman kronkron Ghana so ɛno nti wɔnam saa kwan no so ɛhwɛ anim sɛ wɔbɛfile report anaasɛ mpo no nkrataa ɛde akɔ mmarahyɛbadwam a ɛbɛkyerɛ sɛ Ghana mampanin bɛba no aba bɛbu nkontaa aba bɛyi ne ho ano ɛno Ɛnna Eugene Ahen a ɔma mpanyin atenae a wɔakyerɛ mu de akyerɛ sɛ nsɛm a Okudzeto kaeɛ no, nokorɛ biara nnim. Ne nsɛm mu nkyerɛmu nie. Ɛnkyɛeɛ biara na Ghana mampanin de akwantuo ahodoɔ hyehyɛɛ so a deɛ ɛdi mu ako tee bi ne 76th Session of UN General Assembly a ɛno

na ɔyɛ mmarahyɛbadwani de ma adehye a wɔn wɔ North Tongu District a ɛno no da nkyɛn anaasɛ Nkonompɛsoa no so a ɛno da nkyɛn a, ɔpanin yi ara na ɔsan wɔ mmarahyɛbadwa mu a sɛ yɛhwɛ amanaman ahodoɔ dwumadie buroni sɛ Foreign Affairs no a committee no ɔno na ɔdi anim anaasɛ mpo no ɔdi mu akoten paa. Wɔba mmɔntene so bɛtwerɛeɛ wɔ ne Facebook post a na ne nyinaa mu no wɔkyerɛ mu de akyerɛ sɛ Saa akwantu ahodoɔ mmienu ne mmiɛnsa a Ghana mampanin tu yɛ no mu nyinaa no, ɛkan ma akɔ akɔyɛ sɛ wiemhyɛn a Ghana mampanin de kɔeɛ no yɛ wiemhyɛn a ne boɔ ɔdene pa ara a ɛno nti wɔsusu sɛ ɛbɛtumi de ɛka twitwiridie anaasɛ mpo no mampanin refa saa kwan no so abɔ ɔman kronkron Ghana ka ɛno nti ɛho bɛhia pa ara sɛ ne spokesperson anaasɛ mpo no mpanyimfo a ɛyɛ wɔn asɛdeɛ bɛba mmɔntene de ɛho nkontabuo nyinaa de aba abɛgu hɔ. Ɛno na wɔtwerɛ aso kyerɛ mu sɛ ɛnam saa kwan yɛ no so nti no, wɔgu so a wɔretwerɛ ho nkrataa de akɔ akɔpue mu wɔ mmarahyɛbadwa mu na mpanimfoɔ aba abɛyi ano. Ɛno ho na ɛnam so ma bosome da a ɛtɔ so aduonu nson a ɛyɛ nnora da no, berɛ a onimnyamfoɔ a wɔfrɛ no sɛ Eugene Ahene a ɔno na ɔhwɛ amanneɛbɔ ho nsɛm soɔ wɔ ɔmampanin atenaeɛ ne ɔmanfoɔ, ne titiriw yɛ nsɛmtwerɛfoɔ, retwetwe nkɔmmɔ no, ɛna wɔrekyerɛ mu de akyɛ sɛ saa nsɛm a ɛyɛ onimnyamfoɔ Kudzeto Ablakwa akeka yɛ no nyinaa no nokorɛ biara ɛnni mu. Wɔtoa so kyerɛ mu kyerɛ sɛ ɛyɛ LX Duo ɛyɛ wiemhyɛn a Kudzeto Ablakwa reka sɛ mampanin foeɛ no. Nokorɛ biara ɛnni mu sane sɛ wɔrekyerɛ mu de akyerɛ sɛ ɛwɔ 28 July no mu a berɛ a Ghana mampanin kɔkɔpie mu wɔ Global Education Summit no ase no, Wɔyɛ wɔn adwene sɛ saa wimhyɛn no, anka wɔrekɔ akɔka ho asɛm, anaasɛ mpo no, wɔkyerɛ mu de kyerɛ sɛ saa bere koro no ara mu no, na ɔman foforo so manpanin abɔ mmɔden a wakɔ akɔka saa wimhyɛn no ho asɛm a wahae no for nnawɔtwe a ɔno de di nnwuma wɔ baabi. Enti saa kwan koro no ara so, anaasɛ mpo no bere koro no ara mu no, ɛnyɛ ade a Ghana manpanin betumi aka sɛ wɔrekɔ akɔ akɔgye saa wimhyɛn no de adi ne nnwuma ahodoɔ a wɔbɛdi nyinaa. Eno na wɔtoaa so de kyerɛɛ mu sɛ, sɛ Onyamfo Oku Jetu Ablakwa susu sɛ wɔwɔ adansedi ahodoɔ nyinaa a eye kyerɛ sɛ Ghana Ɔmampanin de saa wiemhyɛn wei na ɛde kɔdii ne nnwuma ahodoɔ wɔ aman ahodoɔ a yɛabobɔ so no nyinaa so a, wɔmmra mmɔnten na wɔmfa mmra mmɛto dwa na ɛho nyiano bi a ɛwɔ hɔnom no, mpaninfoɔ de bɛma no. Yɛfiri saa nsɛm no mu ne akɔ nsɛm foforɔ mu deɛ a, na kyerɛ sɛ Ghana hanom sei no yɛka investigative journalist anaasɛ mpo no nsɛmtwerɛfoɔ a wɔn huahua nsɛm yiyi esum asɛm anaasɛ mpo no esum ase dwumadie ahodoɔ bi adi paa. Wɔ baako a wɔn manfoɔ no anim no nso yɛ Manasseh Azuri. Saa berɛ yi wɔde video sononko koraa asan aba abɛto mmɔntene so a, ɛregye ne ho ntrɛha paa. Ne nyinaa a, ɛne sɛ wɔ dɔkotani bi a wɔbɔ ne ho nsamrane paa, sɛ wɔyɛ physiotherapist a, kyesɛ wo nipadua no deɛ wote yaw bi anaasɛ mpo no w'akyi brɛmo, wo honam akwaa no bi tɔ kyema a, wɔde ne nsa bɛmiamiamiamia wo ara ma wo ho atumi aba hɔ anaasɛ mpo no wobɛnya wo faahodie. Saa kwan no soɔ no wɔrekyerɛ sɛ wɔkura nkratasɛm ahodoɔ bɛyɛ mmiɛnsa Na ɛ, ɛ, nsɛmtwerɛni mfoni a wɔakɔ akɔtɛ bere de aba abɛto mmɔnten so nyinaa no redi adanseɛ sɛ ɛ, owura no anaasɛ aberanteɛ no n'akakyeɛ anaasɛ mpo no n'asoɛeɛ a ɔde yɛ n'ayarehwɛ dwumadie no, kyerɛ sɛ mmaa ahodoɔ a ɛba hɔ no deɛ, ɛfã kɛseɛ no ara no, ɔne wɔn di mpa so agorɔ a akɔ akɔyɛ asɛm kɛseɛ wɔ Ghana mmɔnten so. Nsɛm no bi nie. Ghana nsɛmtwerɛni a wɔfrɛ no sɛ Manase Awoni Azuri Ɛsan de sini anaasɛ mpono video foforo aba abɛto mmɔntene a edini a wɔde ato so yɛ The Licensed Sex Predator, Part One. Ne nyinaa ne sɛ wɔrekyerɛ mu de akyerɛ sɛ awura a wɔbɔ ne ho samrane sɛ ɔyɛ dɔkta a edin a ekura no ne Jonathan, Ɔhene Nkonim, Onyaa no nteɛ anaasɛ mpo no wɔtee nsɛm ahodoɔ bebree de faa ne ho. Sɛ wɔkura abɔdin nkrataa ahodoɔ bɛyɛ mmiɛnsa a ne nyinaa mu no ɛyɛ nkrataa a ɛdi mu sɛ wɔde bɛbue ayaresabea, ɛno nti no wɔabue ayaresabea a wɔdaa no a ayaresabea no din ne Nature's Hand Therapeutic Centre a ne nyinaa mu no wɔrekyerɛ mu de akyɛ sɛ owura no dwumadie a wɔredi wɔ hɔnom no neɛ wɔde aka ho anaasɛ deɛ wɔdi mu akoten paa ne sɛ wɔbɔ nkurɔfoɔ yerenom atɔdwe anaasɛ mpo no Mpasodoɔ pa ara na wɔne nkurɔfoɔ yerenom di wɔ hɔnom. Ɛno nti, fiti afe mpem mmienu ne dunwɔtwe mu na ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛhyɛ aseɛ de n'ani adi aberanteɛ no akyi. Ɛno nti, ne nhwehwɛmu hyɛ ase a saa bere a yɛrekasa yi deɛ, wagyae sini mu aba abɛto mmɔntene so a aberanteɛ no, beaeɛ a ɔyɛɛ n'adwuma anaasɛ mpo no, beaeɛ a wɔdi ne dwuma, ɔhwɛ n'ayarehwɛ wɔ hɔnom no, ɛhɔnom ara na wɔde adane hotel anaasɛ mpono beaeɛ a wɔde fa nkurɔfoɔ yerem ahodoɔ a wɔba ne nkyɛn. Ebinom rekyerɛ mu sɛ, ɛnam so ma wɔn awareɛ agu. Ebinom nso nam so rekyerɛ mu sɛ, mpo mpɛn bebree no, wɔmpene so, nanso wɔhyɛ wɔn ne wɔn da a, ɛno ho Manase Azuria wo nim. Wɔde video no de aba bɛto mmɔnten a, nnora so na wɔde teaser anaasɛ mpo no sini kakraa bi a edi nkan a ɛbɛda adi anaasɛ mpo no ɛbɛkyerɛ ɔmanfo sɛ wɔadi dwuma bi saa no de ba bɛto mmɔnten a. Nnɛ da yi a yɛkasa yi deɛ, wɔagyaa sini no ankasa mu aba bɛto mmɔnten so a ayɛ ɔmanfoɔ nyinaa nwanwa. Me gyina nsɛm wei so na anwummere nonsia bere mu aka nkaseɛ kaseɛ korogyenn a yɛde bɛsom wo wɔ Freeman TV so no me de asi. Ɛɛ, anwummere deɛ, sɛ Dɔkta Brittle ba biribi nti Wɔantumi amfa agodie mu nsɛm no amfa ammɛsom yɛn ahwɛfo. Ɛmmɔ mmɔden ara na momfa nkyɛ yɛn. Na nsɛm hodoɔ a ɛdii kaseɛ no mu akoten no bi no deɛ na kyerɛ sɛ wonyaa no nteɛ sɛ panin pa ara nnwomtoni a wɔbɔ nnwom a yɛfrɛ no sɛ ɔbra ne nnwom ahodoɔ bi a ɛkekakeka ho. Mekasa no na kyerɛ sɛ woa woahu nea meka no asɛm. Ɛyɛ Nana Ampadu. wɔatoa nananom wɔ nseɛ do a akɔ akɔyɛ awerɛhosɛm. Yɛ m'ebusuafoɔ nyinaa ne ɔman kronkron Ghana nyinaa yɛakɔ san sɛ yɛahwe ade kɛseɛ paa wɔ yɛ man yi mu. Ɛno akyi no yɛde kɔ pie mu wɔ amanyɔsɛm ne ɔman yi mpuntuo mu a ɛyɛ Onyamfo Eugene Ahen wɔ kyerɛ mu sɛ Ɔku Gyetoa Blakwa nsɛm a wɔkaeɛ Ɛde fa mampanin akwantuo ho ne ne wiemhyɛn a wɔkɔfoeɛ ho sɛ ne boɔ den na ɛfa ne kɔsii no. Mpo wiemhyɛn a na wɔrebɔ din no, ɛnyɛ adeɛ a saa wiemhyɛn no na Ghana mampanin de kɔeɛ a ɛno nso yɛde mu nkyerɛmu ba bɛsom wo no anwummere no. Aseda kɛseɛ nkɔ mfa ma production team no, Adonko, Frimpong Ferguson na wɔda ano, ɛyɛ technical crew no nyinaa no, wɔn na wɔda wɔn ano afei no. Wɔn a wɔboaa me bɔɔ m'akyi dɔmbɔ bɔakasee no ano de maa me nso no, wɔba pa Yaa Agyewa Kɔdeɛ, ɛna afei nso so no Nana Akua Kumiwa a wɔn nso boa bɔ m'akyi dɔm paa na ansa na mɛkɔ no me mma no mpa m'ani so, me sɔfo maame baako pɛ a menni wo ho agorɔ, ɛyɛ Sɔfo Maame Esther Isaka, wo wɔ Tarkwa, Emmanuel Worship Centre Church of Pentecost a ɛwɔ Tam so no, ɛhɔ nom na wo ne Sɔfo Digraft mo di mo dwuma sɛ Church of Pentecost asomfoɔ. Eh, anwummere no, ɛyɛ w'awoda, ɛno nti mema wo special happy happy happy birthday. Twedeampɔn, wɔnkɔ so ara na wɔntɔ nhyira nsuo mfa ngu w'abrabɔ so. Nneɛma bebree na a Wode awura m'abrabɔ mu a ɛno nti no mekae paa Twɛdi ampa Onyankropɔn wɔ nkɔ soa na gu nhyira ɔna wo saa no nwuma ɛne nea wobɛyɛ biaa nso no nwie kama kama paa saa bere yi deɛ mɛgyina ha na kaseɛ a mede ba bɛsom wo no mede ne nyinaa ɛde asi Nyame dehyeɛ Kofi Binim de ɛne me din Ɔkyɛ anɔpa nɔnsia bere mu yɛbɛsan adi ahyia.